Kienu l-istess. Dawk kollha l-istess, ma ħarġux programmi ġodda. Le, le, kien żied fuqu. Kien żied xi ħaġa għaliex għaliex tal-ħamsin tal-ħamsin kellu l-istorja ta' x'ġara ma' Boffa u dak kollu. Dik imbagħad tneħħiet dik il-biċċa. Hu mar mill-ewwel fuq il-proġetti

Nselmilkom, jiena Father Mark Montebello, mi għandi l-Francis Gallia, l-autur ta' dan il-ktib, l-istorja tal-Partit Laburista, it-tieni volum minn serje, dan il-volum Oħxon mhux ħażin ikopri s-snin 1940, 1960, l-ewwel snin tal-Partit Laburista li din is-sena qiegħed jagħlaq il-mitt sena tiegħu. Ma' l-awtur ta' dan il-ktieb ta' storja aħna se nesploraw ftit, se naraw ftit għalfejn kitbu, x'ried jgħid bih, fejn sejrin bih. Insellimlek, Franz. Sellimlek wahda l-mara. X'ħajrek tikteb dan il-ktieb oħxon ħafna, it-tieni volum tal-storja tal-Partit Laburista? Fl-2017
ħriġt l-ewwel volum li kien ikopri ftit qabel l-1920, jiġifieri d-data meta twieled il-Partit Laburista fil-ħmistax t'Ottubru, sal-1940. Kif kienet bdiet il-gwerra? Meta għaddejt minn dak l-impenn li, għall-grazzja t'Alla, dak iż-żmien ma tantx kelli target dates bħalma kelli f'da biex inlaħħqu, bdejt naħseb kif għandi nagħmel biex nidħol għat-tieni volum. Kelli materjal miġmugħ mhux ħażin, biss nixtieq naċċenna li bħala bażi jien dejjem żammejt il-programmi elettorali tal-partit, minn hemm bdejt. Imbagħad bdejt dieħel bejn programm u ieħor, bejn elessjoni u oħra. Imbagħad naturalment bħala bħala dokumenti għandek l-eżekuttiv tal-partit, L-eżekuttiv, il-debejts il-gazzetti. tal-parlament.
id-debates tal-Parlament. Il-ġurnali, kemm jista' jkun tifrex biex tiftaħ u tisma' l-opinjonijiet u tkun taf x'qed jagħmlu wkoll partiti oħrajn. Mhux ħajrek, inti għandek diversi pubblikazzjonijiet kemm fuq l-istorja lokali, kemm fuq il-kooperattivi, kemm fuq il-banet, l-interessi tiegħek mifruxin. Storja tal-Partit Laburista għaliex
Jien ħriġt xi erba' kotba oħra mal-sensiela Kotba Soċjalisti. Wieħed minnhom kien tal ta' Guglielmo Arena, ħajtu, illi dan kien wieħed mill-ewwel ġurnalisti li kellu ġurnal il-ħmar dak iż-żmien kien jismu bil-Malti. Għamilt ukoll ta' tas-sedizzjoni li kienet fażi importanti għax fiha dak iż-żmien fl-1933 il-Partit Laburista kien għoddu spiċċa għal kollox u fil-Parlament jew Assemblea l-Assemblea Leġiżlattiva kien hemm biss it-tabib Pawlu Boffa, waqt li qabel kien hemm sebgħa kull darba, l-aħħar waħda fis-27, 1927, kien hemm Pawlu Boffa u tnejn oħra, imma fit-32 kien hemm Pawlu Boffa biss. Allura sabu li jekk jattakkaw is-sezzjoni taż-żgħażagħ dak iż-żmien, Pawlu Boffa li kien diġà qed jikber ma kienx ikollu forza speċi ta' dixxipli li jxerrdu l-kelma Laburista. Allura kellek ta' arena, kellek ta' sedizzjoni.
Il-ktieb tal-ħassieba. Tal-ħassieba, ekku. Ħassieba Laburista. Ieħor intuhim flimkien. U l-ieħor li għamilna flimkien ta' Manwel Dimech. Dawk li niftakar.
Imma mbagħad l-istorja, kif dħalt fiha. Għaliex l-istorja tal-Park Tavern? Għar-raġuni li jiena u nagħmel dawk ir-riċerki kont niltaqa' ma' affarijiet oħrajn u tant kont nara interess partikulari kif mix-xejn il-Partit Laburista rnexxielu jifforma n-nies tal-bidu jiffurmaw il-Partit Laburista, speċjalment kif sar permezz ta' dawk it-tnax minn nies Fl-1920 illa ħarġu ftit flus kull wieħed biex jirreġistraw il-Camera del Lavoro, nies imħalltin minn kull qasam tal-ħajja. Kien jinteressani ferm għar-raġuni li bdejt nara mixja li L-Att Kalvarju sħiħ sa l-1940 u għalhekk ħassejt li kelli nkompli t-tieni wieħed. U nispera li tkompli sal-aħħar, le se naraw. Imma ġieli nkitbu l-istorja tal-Partit Laburista, Ġużè Bonnici, u oħrajn ġieli kitbu. Issa di fiha xi ħaġa li żżid ma' dik l-istorja. Min jinteressah dan se jgħid isma' mhux dawk dan. Jekk m'iniex ser żbaljat, Ġużè Bonnici kiteb sa l-ewwel għaxar snin, sal-1930. Ġużè Bonnici fit.
Għax miet żgħir ftit wara. Ekku. Però, li kien hemm interessanti u jġegħlek għax kien hemm xi żewġ tentattivi, ħarġu żewġ kotba rqaq forsi flimkien jammontaw għal xi tliet mitt paġna, li jkopru mill-bidu sal-1971 u fit-tliet mitt paġna, Assolutament m'għandek xejn għax tant kien hemm. Id-dettall, id-dettall li fih da.
U xort, xorta nqis illi kapitlu min irid jista' jikteb ktieb ieħor fuqu għax tidħol f'ċertu dettalji. U hawn kotba li huma partikulari fuq ċertu perjodi, pereżempju Alfred Sant kiteb fuq il-28 ta' April, Mario Vella, Mario Cutajar, hemm, hemm, hemm. Imma xi ħaġa sħiħa hekk bħal din b'awtur wieħed li u dan il-volum ikopri mela inti kellek l-ewwel 20 sena qisu fl-ewwel wieħed, u mbagħad it-tieni 20 sena fit-tieni wieħed. Issa inti fid-daħla ta' dal-ktieb tgħid li huwa perjodu eċitanti dan. Għaliex eċitanti iktar mill-ewwel wieħed x'inhu? Jew issa wara l-1960 M'hemmx iktar eċitament. Ikun hemm eċitament mod ieħor. U eċitament interessanti wkoll. Jien l-iktar li rajtu eċitanti kien għal raġuni li Gvern Laburista kien darbtejn fil-Gvern fl-1947 u fl-1955. Allura f'dawk iż-żewġ perjodi, Speċjalment fit-tieni wieħed, il-Gvern kellu l-opportunità li jippreżenta u jwettaq il-wegħdi li kien għamel. Wegħdi diffiċli ferm, pereżempju, għax jekk naraw tal-1947, meta sena wara l-Gvern Laburista introduċa l-pensjoni tax-xjuħ, kif jien għedu dak iż-żmien, kellu gwerra sħiħa, inkluż mal-Arċisqof f'dak iż-żmien biex introduċa l-income tax għar-raġuni li ried li ma tkunx iktar minn nofs lira fil-lira. Sa dak iż-żmien il-taxxi kienu diretti, jiġifieri l-ħaddiem kien il-ħin kollu jbati għax irid iħallas ta' dak li jikkonsma, mentri s-sinjur għalih li jħallas għal dak li jikkonsma Ftit kett għamlu differenza. Però meta tqis iż-żewġ gvernijiet, jiġifieri l-gvern ta' Boffa tal-1947 sal-50, tista' tgħid sal-50, kważi sal-50, u mbagħad il-gvern ta' Mintoff mill-55 sa 58, m'hemmx m'hemmx xi żmien kbir meta tqis is-snin li kienu fil-gvern u l-akkwisti li għamlu,
Però l-akkwisti kienu kbar. Għax fl-1956, pereżempju, iddaħħlu l-liġijiet tal-insurance illi inti tħallas il-bolla u tingħata benefiċċju. Dik kienet is-sisien, il-pedamenti kienu għaddew żewġ u l-assistenza nazzjonali. Jiġifieri anke jekk m'għandekx kontribuzzjonijiet, inti f'każ ta' mard, qgħad, il-persuni b'diżabilità daħlu bi żibilju li kien, benefiċċji li kienu s-sisien tal-welfare state kif kien magħruf, li kieku ma sarux dak iż-żmien fis-56, jien għandi dubju jekk kienux isiru fis-sittinijiet, għax fis-sittinijiet ħlief żewġ irtokki, għax jien ħdimt perjodu sostanzjali d-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali, ftit ħlief ftit irtokki ma sarux fis-servizzi soċjali. Apparti minn hekk kien hemm servizz soċjali kbir fl-edukazzjoni. Fl-edukazzjoni sa dak iż-żmien it-tfal kienu jmorru nofs ta' nhar skola min kien imur. Qed issemmi l-perjodu ta' wara. Eħe, tal-55.
Tal-55. Tal-55. U għal Perry Tmintoff u l-Partit Laburista dak kien faqar kbir, faqar daqs il-faqar materjali, il-faqar edukattiv, għar-raġuni li t-tfal ma kinux qed jkunu tfal ta' ħila, kien qed isir sforz l-uniku ċans min-naħa tal-iskola tat-Tarzna biex dak li jkun ikollu sengħa. u permezz tal-edukazzjoni bdew jinbnew numru ta' skejjel u sakemm inbnew in-numru ta' skejjel, il-Gvern ħaseb biex jakkwista d-djar ħalli jżid fl-irħula, ħalli jżid il-klassijiet. Il-Ministru kien qed Agta Barbara, le? Agata Barbara.
Mela inti inti tkopri f'dal perjodu, mela dal-volum huwa mill-1940 Sal-1960. Mela għandek għandek l-ewwel gvern. Għandek l-isplit.
L-ewwel gvern ta' Boffa, imbagħad għandek ċo il-gvern ta' Boffa. Imbagħad għandek l-isplit, imbagħad għandek il-gvern ta' Mintoff, imbagħad għandek l-integration u r-riżenja, imbagħad għandek l-elezzjoni, le m'għandek ebda elezzjoni. Le, le, għax imbagħad fit-62.
Jiġifieri issa ġejja l-biċċa xogħol tal-kwistjoni mal-Knisja fit-tielet volum, le? Eħe, però jekk nieħu l-kronoloġija li semmejt inti, hemm fatt importanti, illi f'Awwissu tal-1949 il-partit inqasam u minn madwar 24 deputat, il-peretmita f'kulma kien hu u sitta oħra. Jiġifieri minn hemm il-Perit Mintoff kellu jerġa' jibda jibni l-Partit Laburista mill-ġdid. Kienet saret konferenza f'Ottubru u dakinhar il-Perit Mintoff rebaħ it-tmexxija tal-partit. Minn hemm donnu qatt ma ħares lura Mintoff anzi kien qed jgħaġġel iktar 'il quddiem u awtomatikament in-nies li baqgħu ma' Boffa Bdew ġejjin il-parti l-kbira lura miegħu. Għaliex qed ngħid il-parti l-kbira? Kien hemm oħrajn fosthom kienu ministri fl-1947 illi dawn ma kinux Laburisti lanqas lanqas kienu iżjed u iżjed ma kinux Soċjalisti tant illi bdew jaqgħu bil-mod il-mod u jitilqu. Kien hemm xi wħud ħarġu ma' Nazzjonalisti mbagħad ukoll. Każ identiku kien ta' Turu Colombo. Turu Colombo Kien lemin ħafna. Imma Arturo Colombo mbagħad fl-isplit kien telaq. Kien ma' Boffa, baqa' ma' Boffa, imbagħad siefer u mbagħad sar patri, ekku, eħe.
Jiġifieri kien f'dak l-isplit. Imma mbagħad kien għamel partit, se terġa' tiġi fuqu, fis-sebgħinijiet. Għaliex imbagħad kien għamel partit u le, kien għamel partit tiegħu. Isem biss kien.
Imma inti tgħid fil-bidu ta' dan il-ktieb Li ħaġa li mpressjonatek f'dan il-perjodu, nerġa' nfakkar qed nintkellmu mill-1940 sal-1960. Inti tgħid li f'dan il-perjodu l-iktar li mpressjonatek kienet il-konsistenza tgħid, tuża dil-kelma, l-konsistenza tal-Partit Laburista. Għaliex tgħid hekk?
Bħal bgħadt fil-bidu użajt il-ħin kollu fiż-żewġ kotba u anke għandi sal-1971 u l-oħrajn kienu ħarġu kotba. Anke fl-1971 kien pamflit naqrah xogħol il-programm elettorali. Qabel kienu jkunu ktejjeb żgħar u joħroġ jidħol f'żewġ paġni ta' gazzetta. Anke tas-66 hekk kien. Fih, il-Partit Laburista dejjem żamm b'direzzjoni sħiħa li qed juri li Malta għandha tieħu dak li ħaqqha, tibda mill-Marshall Aid, l-għajnuna minn barra, li għandna nkunu sidien tagħna nfusna, li ma għandux ikun hemm materja riservata kif kienet. Kien jaċċetta l-Partit Laburista li d-difiża tkun f'idejn l-Ingliżi, imma kien jippretendi li jkun hemm diskussjoni bħal meta l-Ingliżi ġabu lin-NATO Malta. Ma kien hemm diskussjoni ta' xejn, għaddew minn fuqna, ġew minn diversi pajjiżi tan-NATO li Malta ġiet mitqiesa bħala l-headquarters tan-NATO qegħdin Malta. Fil-fatt. Anki meta għamlu l-bażi Amerikana. Ekku, ekku.
Fil-fatt wara hekk baqgħu jgħidu li Malta hija bażi tan-NATO, bażi Amerikana.
Iżda l-iktar il-konsistenza jien naraha fl-oqsma tal-edukazzjoni, tas-servizzi soċjali. Tas-saħħa, nimmaġina. U tas-saħħa.
Għar-raġuni li dawn kienu tliet affarijiet essenzjali għall-ħaddiem biex jintrefa' u jkun jista' jkollu l-istess drittijiet. Qabel, pereżempju, ħa nsemmi każ ieħor, kien il-Perit Mintoff li daħħal hawn Malta fuq insistenza tiegħu, li jibdew jintbagħtu l-pazjenti barra minn Malta, l-Ingilterra, l-ewwel ftehim tat-TB, imma mbagħad anke għal kura oħra bdew jintbagħtu. Kien hemm. Kien hemm ukoll introdott it-tilqim tal-polio. Tal-polio tal-1900.
Li kien fl-iskejjel kollha u aktar barra kienet daħlet il-ħalib għal kulħadd. Hekk hu.
fl-iskejjel u anki t-tobba li jżuru l-iskejjel. Dawn kollha kienu affarijiet ġodda li qatt ma kienu sraw. Pereżempju tal-polio anke jien niftakara kien għadni żgħar kien jiġi l-van bħal qisu tad-demm li tal-blood transfusion biex tagħdi d-demm. Van żgħir jitilgħu t-tfal fih u kulħadd jieħu l-injection tal-polio. Żgur.
Forsi xi wħud mis-semmiegħa jafu anki nies li kienu tfal dak iż-żmien u li batew bil-polio u għadhom jgħixu sal-lum għad għandhom jiġifieri mhumiex kbar ħafna. Jien kważi żgiċċajtha. Hija xi ħaġa li għalija hija xi ħaġa hija xi ħaġa stramba għaliex m'għandniex qatt m'għaddejna minnha kif minn ġurnata għal oħra inti timrad b'dak il-mod tant tant sever, tant ikrah. Bħalma semmejt int kien hemm ukoll kienu jagħtu l-kotba l-pitazzi. biex lil dawk foqra jingħo, imbagħad bdew jingħataw anke l-mediċini fl-iskejjel. Dan dejjem qed insemmu l-Gvern tal-55. Diġà fil-Gvern tas-47 kif għedt inti kien hemm affarijiet importanti li Boffa kien qed jagħmel u li mbagħad kompliehom il-Gvern. Allura mbagħad wara il-ktieb tiegħek ikompli sal-1960. jiġifieri ftit wara li Mintoff irriżenja mill-Gvern, imbagħad hemmhekk il-partit x'forma jew hu kif m'għadux partit li qed jiggverna u allura x'forma tieħu? Irridu naraw ir-raġuni għaliex il-Perit Mintoff irreżenja. Il-Perit Mintoff ma rreżenjax b'kapriċċ. rriżenja għaliex sa dak iż-żmien il-Gvern Ingliż kien għadu qed iżomm l-istess ftehim tar-Round Table Conference fejn kienu ddiskutew l-integrazzjoni ta' Malta. Però. Fil-1956. 56.
Però filli l-Gvern Ingliż ke qed jgħid illi sa jagħti dak li ke qed jitlob fuq medda ta' snin. Iżda l-Gvern Konservattiv jew il-maġġoranza tiegħu ma bdewx jaqblu li Malta jkollha tliet deputati Maltin fil-Parlament Ingliż. Kienu qed jibżgħu minnha għaliex dejjem kienu jemmnu li jekk xi darba jkollhom, kif jgħidulu huma, a hung Parliament, Ħadd ma jġib maġġoranza, dawk it-tlieta Maltin. Inti qed tgħid min-naħa tal-Brittaniċi. Iva, iva. U anki kien se jkun hemm preċedent, fis-sens li Malta żgur mhux se tkun l-unika kolonja li titlob dak il-dritt, le? Iva, iva, imma ħafna mill-kolonji kienu fil-ħamsinijiet qed jieħdu l-indipendenza, fosthom jekk m'issir żbaljat, ftit wara fl-1960. Makarios. Il-Ghana, Malaya, Niġerja, kollha kienu qed jieħdu f'dawk il-ġranet. Kollha kienu qed jieħdu. Imma imma imma fil-Parlament fil-House of Commons ġa kien hemm l-Irlandiżi. Imma l-Iskoċċiżi pereżempju u l-Welsh kienu diġà fil-Parlament ma naħsibx. Le le ma kinux ma kinux. Ġifieri kien hemm se jkun hemm jagħti xebħ tal-Irlandiżi. Però però Franz ma tarajiex l-Ingliżi kienu kuraġġużi li fil-fatt aċċettaw li din issir. Iva, kienu aċċettaw. Aċċettawha. Però imbagħad waqqgħu kollox f'daqqa waħda. Meta l-Perit Mintoff baqa' tiela' u nieżel l-Ingilterra u ra illi mhux mhux se jasal magħhom, beda jfittex triq oħra. Fin-nofs ma rridux ninsew it-28 t'April. Fit-28 t'April, Wara l-inċidenti, Mintoff ġie megħlub illi filli kellu l-Korp tal-Pulizija f'idejh u filli l-Kummissarju De Grey injora dak li qed jgħidlu l-Ministru tiegħu li kien il-Prim Ministru u ta widen biss għal dak li qal il-Gvernatur Laycock. Hemmhekk kienet l-iktar ħaġa umiljanti li seta' jagħmel il-Gvern Ingliż lill-poplu Malti li tant dejniehom li servejna qisna target f'nofs il-Mediterran tul il-gwerra bl-eluf ta' nies li mietu u l-bini li twaqqa' li ħa ngħid hekk biegħuna u qalu aħna u hekk is-sidien Mhux intom, is-Sidien. Semmejt il-Ċipru. Mela, waqt li għandna dan l-inkwiet f'Malta, fl-istess żmien qed jiġri l-istess ġo Ċipru. Kważi kważi agħar ġo Ċipru. Naħseb kien hemm iktar vjolenza naħseb ġo Ċipru. U allura l-Gvern Ingliż aħna naraw naturalment x'kellu x'jaqsam magħna. Imma fl-istess ħin il-Gvern Ingliż għandu problema kbira f'Ċipru Hu għandu problema wkoll fl-Irlanda li bdew iqumu l-Irlandiżi tan-Nord. Għax meta inti tara dawn il, dawn il, din il-problema kollha, ma, ma, ma, ma, ma tarax li fil-fatt il-kuntest kien Veru, però diffiċli ħafna. interessanti ferm kieku wieħed jagħti widen għal dak li kien jikteb eh, Fenner Brockway. Kien MP Laburista Ingliż li qed jiġġieled favur il-kolonji sabiex dawn jingħataw il-ħelsien. Hu Għax qed Brockway kien jammetti il-kap tal- tal- tal- Eħe, tal-Colonial iċ-chairperson kien, Bureau ekku. tal-Fabian Society. Ekku, iċ-chairperson kien.
Hu kien il-ħin kollu qed jgħid illi l-Ingilterra ekonomikament ma kienetx tiflaħ għal dak il-piż tal-kolonji. Ħadt gost li erġajt fakkartni f'ta' Ċipru, għax Ċipru Kien eżempju ċar ħafna u l-Perit Mintoff kien mar hemm u anke Makarios kien ġie hawnhekk jekk m'iniex sejr żbaljat. Iktar tard.
Anke fis-sittinijiet kien ġie hawnhekk. Fis-sittinijiet, okej.
Għar-raġuni illi fejn Makarios kien kważi qed imexxi l-grupp ta' reżistenza minn barra Ċipru, Imbagħad kellu l-opportunità li jerġa' jmur hemm. Hawn Malta l-Arċisqof ma għamilx l-istess, anzi kien għamel il-kuntlarju, illi żamm mal-Ingliżi u l-iktar ħaġa li kien jipprietka l-Perit Mintoff biex iwieġeb għall-prietki tal-Arċisqof kien illi dan kien qed jieħu jipparteċipa, jixrob magħhom fil-parties, eċċetera, eċċetera. Ġifieri kien hemm xi ħaġa però għaliex għaliex Makarius huwa huwa Ortodoss, l-ieħor huwa Kattoliku, hemmhekk kien hemm it-Torok li kienu imdefsin fin-nofs ukoll, l-Ingliżi, iċ-Ċiprijotti u t-Torok hawn ma kien hawnx ieħor potenza oħra involuta, ġi naħseb kienet differenti. U rrid insemmilek ukoll ħaġa oħra li kien hemm f'dak iż-żmien ukoll li qed nitkellmu fuqha, Il-kriżi tas-Suez fis-56, jiġifieri waqt li li Mintoff qed jiddilja u jagħmlu l-laqgħat, mingħajr wara darna, mingħajr ma nafu xejn, minn hawnhekk telqet l-invażjoni ta' kontra Nasser. Li Mintoff f'Jannar kien għadu kemm qiegħed jiltaqa' ma' Nasser. Kien ħabib tiegħu. U allura għandek problema kbira hemmhekk. Inti ftit ilu tkellimtni fuq il-konsistenza. Jien naħseb dik kienet waħda mill-affarijiet li kienet konsistenti fil-Perit Mintoff, illi jżomm ħbiberija mal-pajjiżi kollha tal-Mediterran, Baqa' jiltaqa' magħhom, jekk m'iniex sejjer żbaljat, fid-59 u fis-60 u l-uniku pajjiż li ma taniex garanzija, kien hemm il-Marokk, Tunes, il-Libja, l-Eġittu, il-Greċja, Ċipru. Dawk żgur. L-uniku, ironikament, l-uniku pajjiż li ma taħx garanzija, żamm lura, kienu d-Demokristjani Taljani. U l-Perit Mintoff mill-ewwel beda jissuspetta li kien hemm l-frazzjoni ta' Dante Alighieri għaddejja u għadha għaddejja u Malta u kienet qed tfixkel ħafna mill-intenzjonijiet tiegħu. Hu kien jemmen illi kemm-il darba anke jekk jitilqu l-Ingliżi, bil-ftehim li kien sa jkollu ma' dawn, kien ikun jista'. Dan qed issemmi issa m'għadux fil-Gvern wara. Ekku, eħe.
Kien ikun jista' jkollu trattati ma' dawn il-pajjiżi. Fil-fatt, jekk m'inser żbaljat, fl-1960, ma daħħalthiex f'dan il-ktieb, Imma kont sa ndaħħal qed ma rridx aħħalli xi ħaġa mdendla hekk. L-Ingliżi hawn Malta fetħu radju biex jibdew jittrażmettu bl-Għarbi sabiex jikkumbattu dak li kien għamel Mintoff fiż-żjajjar fl-Afrika ta' fuq. Interessanti dan. Dik kienet Allura wara dal-volum issa ġej l-ieħor, le? Nara.
Qed taħdem fuq u nispera.
Ma tantx inkun nixtieq nikkommetti ruħi għal raġuni li tfisser qajm.
M'intix qed tipproġetta. Le, għandi ħafna idea ġo moħħi. Jekk tagħmel 20 sena oħra, 60, 70, 80?
Inkun qed nagħmel l-iskanetru, hija dik dejjem inħażżeż u nagħmel l-iskanetru minn hawn s'hemm kif sa nagħmel il-qafas biex imbagħad tibda tibni u tlaħħam. Imma fil-bidu ta' dan il-ktieb inti tgħid xi ħaġa oħra interessanti li laqtitni li inti tgħid li minkejja li ddaħħal ħafna dettalji u min jinteressah jara li n-noti li fih id-dettalji huma kbar, tista' tibqa' għaddej minn għajrhom u mbagħad tista' anki tidħol fid-dettalji. Imma apparti dak kollu, xorta waħda tħalli spazju għal qarrej, tgħid inti. Xi xi trid tgħid biha di?
Għal qarrej m'iniex qed ngħid, il-qarrej ġenerali għandu ċ-ċans li jargumenta fih il-ktieb. Ħalli dak l-ispazju. Però għal min ikun irid jiftaħ iżjed u jkompli jirriċerka, hemm id-dati li jekk imur fihom jinduna li hemm iktar fejn timraħ. Allura dak li jkur ikun jista' ikompli għaddej biex ikabbar, ħa ngħid hekk, l-għarfien ta' dak li ħriġt jien fl-istorja. Ma nafx hiniex nispjega lili nnifsi tajjeb, però ma nimponix fuq il-qarrej kif wieħed mill-dak tiegħi. Nipprova nżomm bilanċ kemm jista' jkun. Dan hija stil li inti għażilt imma. Hi, hija. Uħobb ngħaddih qisu mhux bħala teżi, jekk kif innutajt, imma bħala narrattiva biex dak li jkun ikun jista' jara l-istorja sena wara sena jekk mhux xahar wara xahar, speċjalment fil-partijiet fejn il-Partit Laburista kien fil-Gvern, għax bis-saħħa tad-dokumenti ta' l-Assemblea Leġiżlattiva tal-Parlament int tkun tara l-liġijiet li jkunu qed jingħaddew u l-siwi tagħhom. Per eżempju f'daqqa waħda qed niftakar li kienet għaddiet liġi dwar il-cancer dak iż-żmien. dwar il-kankru, xi ħaġa li bilkemm kienet tissemma.
Liġi oħra li probabbli, mhux probabbli ssemmiha żgur, hija l-liġi taż-żejt, tat-tħaffir taż-żejt, li aħna naħsbuha xi ħaġa tat-tmeninijiet din jew tas-sebgħinijiet, imma jew tas-sebgħinijiet, mentre fil-fatt Mintoff kien għadda l-liġi taż-żejt fil-58. Bdew jagħmlu t-testijiet ħaż-żabbar u xi żewġ bnadi nnaxxar ukoll. Hekk hu, hemm affarijiet interessanti, interessanti pereżempju fil-ktieb l-ajruport ta' Ħalluqa pereżempju li ippreparawh il-Labour u mbagħad fetħu l-Gvernatur fil-waqt waqt li minta fir-riżenja. Għax Dik il-ġimgħa stess jidhir li kien fetaħ. Anke x-xogħlijiet tal-Port il-Kbir kien hemm. Imma x-xogħlijiet kienu saru hemmhekk. Kien hemm xi moll, ekku, kien sar ukoll. Jiġifieri
u wkoll kienu bdew jagħmlu l-ġiebji għall-bdiewa, il-ġiebja pereżempju l-kbira li għadha teżisti sal-lum, intu sejjer il-Baħrija, kienet f'dak iż-żmien li qegħdin jagħmlu. Kien hemm, il-ktieb isemmihom dawn u huma affarijiet li kapaċi jintesew. Mela jien xtaqt insaqsik però, meta inti qed tikteb din l-istorja, xi trid tgħidli jien li qed naqra, xi trid tgħidli kemm kemm kellna imgħoddi kbir, kemm kemm ġej imgħoddi ikbar, futur ikbar, kemm jiena ffortunat li, xi xi trid is-subtext, dik li nsejħulha subtext. Fil-bidu saqsejtni dwar kotba oħra ta' sensiela kotba Soċjalisti. Il-ktieb mexxija ħassieba deputati Laburisti nspirana ħafna. Tgħidli għaliex? Per eżempju, kemm hawn nies jafu dwar Moses Gatt? Moses Gatt kien bniedem minn dak l-iktar intelliġenti li kien anke jsawwar, ma kienx avukat, kien isawwar il-liġijiet. John F. Marks li beda jiċċelebra għall-ewwel darba fil-Każin ta' l-Isla l-ewwel ta' Mejju meta kulħadd kien kontra tiegħu biex l-ewwel ta' Mejju jkun il-ħmistax ta' Mejju, il-ġurnata tar-Rerum Novarum. Jien kont inħoss li dawn nies m'għandhomx jintilfu fiż-żminijiet, għandu jibqa' jkun hemm rikonoxximent. Allura meta qed tagħti l-istorja u ddaħħal dawn in-nies, in-nies li pparteċipaw fl-eżekuttivi sena wara sena, kien hemm nies brillanti li ħadmu, biċċiet minnhom kellhom saħansitra jitilqu mill-pajjiż meta l-iktar wara li rriżenja Mintoff fl-1988 minħabba li l-parti l-kbira kienu jaħdmu fit-tarznari, raw il-futur iswed quddiemhom, raw li Bayliss mhux se jirnexxilu kif fil-fatt veru ma rnexxilux iġib il-vapuri kummerċjali jissewwew fit-tarsna ta' Malta imma bqajna niddependu l-ħin kollu fuq il-tiswija ta' vapuri tal-gwerra Ingliżi, jiġifieri. Il-privatizzazzjoni tad-dockyard f'dal-volum qiegħda, le? Iva, eħe.
Meta l-dockyard sar ta' Baileys. Iva.
Però mhux meta waqaf għax dan Baileys kull m'għamel xi tliet snin imbagħad daħlet kumpanija oħra għax ma fthemx fuq kollox mal-Gvern Ingliż. Ekku. Jiġifieri, għax imbagħad l-aħħar perjodu, għal min qed isegwina, l-aħħar perjodu bejn ir-riżenja ta' Mintoff u tmiem il-ktieb, għandek tmexxija diretta tal-Gvernatur. Pjuttost despotika. Eħe, kien dittatur prattikament, kien kollox f'idejh. Dak iż-żmien l-ewwel darba. Jiġifieri, il-Gvernatur ma kienx elett mill-poplu, ma kienx hemm Parlament. Le.
Għamel Kunsill tal-Gvern bi tlieta min-nies Maltin li kienu totalment maqtugħin min-nies. Kemm inti taqbel m'Alfred Sant? Alfred Sant fil-ktieb tat-28 ta' April tal-1958 jgħid li kien kolp ta' stat dan. Taqbel miegħu? Fil-fatt, fil-fatt, kemm-il darba Anton Buttigieg bħala editur tal-Voice of Malta, li kien avukat, Kien jgħid police state u kien iġib bil-fatti. Però l-police state kienet tużah Mabel qabel ma kienu jużawh huma għal
U kien jattakka lil Miss Mabel Strickland u kien iġib pulizija bil-kameras, jiġifieri jiffilmjaw dak iż-żmien u jieħdu r-ritratti u l-għada u l-pitada jipproċessaw in-nies il-ħin kollu, il-ħin kollu wara li spiċċa l-Perit Mintoff minn Prim Ministru mhux ta' 28 t'April, anke wara, il-ħin kollu kienu qed jittellgħu u jiġu terrorizzati nies. Hemm każijiet fil-bidu tas. Imma relatati mal-irvellijiet? Mhux mal-irvellijiet, fuq każi oħrajn. Li hemm każi biċċiet minnhom ma jist-, għax qed naqra fuqhom bħalissa jiġifieri għal li ġej kif tlabt int jiġifieri, u tant kienet redikola darba minnhom waqt meeting il-Ħamrun kienu ssawtu n-nies u waqt waqt meeting tal-Partit Nazzjonalista u kelliem tal-Partit Nazzjonalista qallhom ieqfu dik il-brutalità lill-Pulizija. Jiġifieri dan dak iż-żmien kienu jmorru fil-meetings ta' xulxin, joqgħdu jsaffru, jibbujjaw, ikun hemm kurdun ta' pulizija u qatt ma kien jiġri xejn. Imma f'dak il-perjodu il-Kummissarju De Grey għamel, ħa deċiżjonijiet tant koroh illi naħseb it-tikketta li kellu l-Perit Mintoff fl-1971 li jtajru minn hemm kien ilu jgħidha minn dak iż-żmien stess. Dan mhux postu hemm. U ironikament, De Grey kien magħżul mill-Perit Mintoff bħala Kummissarju tal-Pulizija flok George Cachia jekk ma nix żbalja. Ħafna ħafna żmien kien. Ara kemm għamel De Grey Kap tal-Pulizija. Mit-58, le mela, mill-55, 56, 56. Sas-sittinijiet. Le, s-sittinijiet kollha sal-71. Sal-71. Ekku.
Allura, min, min se jitħajar jixtri dan il-ktieb? Da, dal-ktieb ehm, se jkun jiswa 15-il euro, mhuwiex għali għal dan il-volum, araw, araw kemmu, kemmu ehm, eh, oħxon dal-ktieb, ehm, se jkun għal beħ fil-ħwienet ewlenin għal 15-il volum. Min se jitħajar jixtrih dan? X'messaġġ trid tagħtih inti għal-lum? Storja di biss jew għandek xi messaġġ għal-lum li jista' jgħinna? Għal-lum, f'għeluq il-mitt sena tal-Partit Laburista mit-twelid tiegħu, jien inħoss li dawn iż-żewġ volumi jiċċelebraw parti sew mill-mitt sena u lill-qarrej sa jruh għaliex saru ċerti affarijiet nobbli mill-Partit Laburista kull meta kien fil-Gvern u anke meta ma kienx, fl-għoxrinijiet, imbotta ċerti affarijiet nobbli għall-ġid tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin kollha. Li kieku kull min jaqra dan dawn iż-żewġ kotba ħa jinduna illi li kieku ma kienx il-Partit Laburista kieku waqajna s-snin lura, jien nemmen li kieku l-Partit Laburista Mela, qabel il-gwerra, fil-Gvern, u mhux wara l-gwerra, ċerti affarijiet fosthom is-servizzi soċjali, fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-edukazzjoni, kienu jsiru dak iż-żmien. Għaliex? Għax fil-programm elettorali tal-1921 kienu diġà miktubin hemm u ladarba l-Partit Laburista jkun kiteb xi ħaġa, iwettaqha. Jien naħseb Fil-istorja tiegħu il-Partit Laburista kull meta kien fil-Gvern 95 fil-mija ta' dak li wiegħed fil-programmi elettorali kollha saru. Għax jekk immorru għal dak tal-71 kważi kollha lestihom. Xi ħaġa b'numri li ma saritx. Imma l-programm elettorali tal-55 Ma twettaqx, mhux fis-sens ta' Għax tliet snin biss. Għax tliet, u mbagħad twettaq ħafna snin wara. Però xorta, xorta tingħataw il-prijoritajiet ta' liema għandhom jgħaddu l-ewwel. Dawk l-affarijiet, biex ma noqgħodx nirrepeti li semmejna ftit ilu, dawk kienu l-iktar prijoritajiet importanti biex il-ħaddiem jinqata' mill-qiegħ li kien qiegħed fih, il-paga tiegħu għax dik oħra tant kien hemm żidiet fil-pagi illi beda ma ma il-Partit Laburista qatt ma naqqas il-pagi ta' fuq, għolla ta' taħt biex ta' taħt jersqu lejn ta' fuq. Dak wieħed mill-aqwa u l-iktar messaġġ importanti għax il-Partit Laburista dejjem emmen illi l-ġid irid jitkattar mis-sinjuri stess, fil-fatt kien iġegħel lin-negozjati, il-negozjanti sabiex l-flus tagħhom mhux jinvestuhom, il-qligħ li jagħmlu, jinvestuhom jiġifieri fil-banek, imma jinvestuhom biex ikabbru l-investiment tagħhom. Ħaġa oħra li xtaqt ngħidlek qabel ma nagħlqu. Ir-ritratti li fih dan il-ktieb, mela huwa ktieb li li fih ħafna u ħafna ritratti magħżulin minnek nimmaġina, le? Iva. X'importanza għandhom ir-ritratti fi ktieb ta' storja? Għaliex iddaħħalhom daqshekk? Jien inħosshom ħafna importanti għax meta tkun qed titkellem dwar ċertu personalitajiet, l-ewwel nett illum ftit hawn ħajjin li għadhom jiftakru jew għexu dik l-istorja. Allura importanti li meta ssemmi ċertu nies, personaġġi, pereżempju gvernaturi, eċċetera jew il-kapijiet, il-ministri tal-kolonji, int tajjeb li tara l-wiċċ għax tidentifikah l-isem mal-persuna. Mhux qed ngħid għal Perit Mintoff u nies oħra, però Anke ministri ta' dak iż-żmien minsija totalment, li r-ritratti tagħhom naħseb dehru ftit f'kotba ta' x'ismu ta' Azzopardi, Gerardo, u f'tiegħi, għax il-bqija ftit li xejn dehru, l-istejjer li kien hemm jew. stejjer qosra dwar il-Partit Laburista, ftit li xejn kien hemm ritratti fihom. Jien naħseb l-iktar wieħed estensiv kien t'Alfred Sant tal-28 t'April 1958, li ġab ħafna mir-ritratti ta' dawk, għax jekk m'inser żbaljat kien hemm mal-mitt persuna li ġew arrestati u weħlu l-ħabs dak iż-żmien. Ta' 58.
Imma, imma, ġviri, inti tara, tara r-ritratt bħala parti minn narrattiva iva. stess? Jien naħseb ir-ritratt infushom, jekk tiġborhom wara xulxin, hemm narrattiva ta' storja tal-personaġġi li taw sehemhom fl-eżekuttivi, fl-assemblea, fil-parlament tul is-snin, u s-servizz tagħhom ukoll anke bħala ministri li wettqu kulma fellħu biex il-programmi elettorali jkunu mwettqa. Nirringrazzjak Frans, jiena nawguralek li t-tielet volum ma, ma tabbandunahx għaliex għaliex le m'iniex qed niċċajta taf għaliex għax jekk ma tagħmlux inti dan li issa għandek din il-ġirja għandek it-trust fiha mhux se jagħmlu xi ħadd ieħor ġifieri importanti li għall-inqas sat-80 jekk ma tibqax ġej sal-lum il-perjodu kollu, imma li qasa' tmenin li jkun fdat f'idej xi ħadd li jaf juża l-għodod tiegħu. Nerġa' nfakkarkom dan it-tieni volum mis-sensiela tal-istorja tal-Partit Laburista qiegħed għall-bejgħ għal 15-il ewro mill-ħwienet ewlenin kollha. Insellmikom u nirringrazzjakom.